Balaşan Podcast bi serpereştiya Serdar Şengül û Ferzan Şêr bi sezona duyan re careke din li pêşberî we ye. Di van hefteyan de tevî bernameyên xwe û mêvanên xwe kesên ku weke portreyên hefteyê hatine hilbijartin dê mijar û ramanên girêdayî ser boriyên jiyana xwe yên rewşenbîrî bi guhdarên Balaşan Podcastê re parve bikin. Em dibêjin guhê xwe bidin me. Da ku em deng li dengê hev zêde bikin. Merheba guhdarên ezîz, ez Serdar Şengul. Ez Ferzan Şêr. Em bi bernameyekê nû dîsa pêşweyê we ne. Vê hefteyê mêvanê me mêvanekî ezîz e Mehmet Diclê hûn giş nas dikin û niha cihê ke em bidin nasandin. Tu bi xêr hatî Mehmet. Spas nav xêrê davê. Gelek xêra tî Mehmet. Gelek spasiya te dikin ku te ev bername qebûl kir. Ez ê spasiya we dikim ku we gazî min kir ez bêjim. Em gelekî kêfxweş in mala te ava carekî din. Mamoste bi destûra te ez ê pirsa ewil bipirsim. Kerem ke, kerem ke Ferzan. Mehmet, wextê ku mirov li çîroka te, li axaftinên te yên li ser televîzyonê, li nivîsên te û temamî wextê dişopîne, yanî têkiliyê te û bajarê bi me gelekî xurt tê, yanî bi me xwîneran. Ez dixwazim tiştekî wisa bipirsim ji te. Nivîseke Adonisê ye, navê nivîsê Bû Şehîrler e, yanî ev bajarên han dibêje. Dibêje çima bajarên Qahîre, Beyrût, Bexda, wekî din Şam, wekî din Helef, Fars, ango em bêjin ev bajarên resên qedîm ên ereban ji rengê ku sûdeke afirîner em bêjin li şaristaniyê zêde bikin bes bi navê xwe hene. Parikî em bêjin paşxaneya bajara jî divê helbet mirov lê binêre Belkî Adonis wê yekê îhmal dike lê bi min ciyekê ye yanî wekî hevoksazî bi min balkêş tê. Dibêje bajarên ku ne lêker in navdêr in û yanî wek ku em ji hem fîksiyona te honaka te û hem jî wekî şexseke rewşenbîr nêrîna te pir meraq dikim bi rastî gelo bajarên kurdan çawa ne yanî di navbera vê lêkerbûn û navdêrbûna de he? Belê. Yanî Tu dixwast ku cih ku te destnîşan kir me ji wê derê de dest pê bikirina? Yanî mesela wekî ew mînaka Qahîrê, Bexdayê û an bajarê din Radonîs destnîşan dike ku rola wan a, em bibêjin tune ye di afirandina şaristaniyê de. Li ser wî xwezî me karibûne çend tişta zêde bikirina lê gava ku em dest pê bikin bawer im ku em ê bibêjin ê me bi xwe navê me jî tune ye. Yanî navê min bajarê me bi xwe di ew wê lîteraturê de hên jî bawerim tune ye. Yanî gava ku tu rabî em bibêjin di nava van bajaran de ji Parîsê bigire hetanê Petersburgê hetanê Londrayê û nizanim Pragê belkî gava ku tu di nav van navan de wan bajarê ku bûne kirde di afirandina şaristaniyê de ew bi xwe zî bûne navendên şaristaniyê ku ji gelek aliyên mîmarî bigire hetanê edebiyat û hetanê sînema û filan û bêvan hetanê modayê yê gava ku tu bajarê me birî ber van bajaran yanî mixabin hêne navê me tine têde ji sebebê ku navê me têde tine helbet sebebê wî bi sada bi hezaran e ji ber ku yanî bi piranî sedemê sereke jî ev e hên di van bajarên me de navê me tune ne. Yanî ji ber ku me bi destê xwe ev bajarê ku em behsa wan dikin me neafirandiye, em li wê derê kirdenin in, edebiyata me kirdenin e, zimanê me kirdenin e û wî çanda me nebûye bingeh di afirandina van bajarên me de. Loma ku wisa nebîye jî, di vir dere de mijber ku ew bajarê em behsa wan dikin, hêna jî em dibînin ku mesela bajarê herî ber bi çavê ku niha ez lê dijîm ez ji wê mînak bidim mesela wekî Diyarbekir ku Diyarbekir hên bi xwe yanî piştî tekoşînekî ev qas dûr û dirêj ez qala tekoşîna siyasî û şer û pevçûnê nakim alî din de ez bibêjim hên me bi xwe rengê xwe nedaye Diyarbekir û hên jî em bi xwe vî xetere ku eger em li Diyarbekir û Batman û Wanê û filan û bêvan hîs dikin ku ew çand û zimanê ku em behsa wî dikin divê ku bibe kakilê şaristaniyê ku hêna me wî rengê nedaye bajarekî bi vî rengê ji xwe ne mimkun e ku ev bajarê em behsa wan dikin yanî bajarê me bi xwe zî di nav şaristaniyê de bibin kirde. Lew loma zî vîya bi alîkê dinê ve zî girêdaye ku bajarê me her tim bûne ciyên fethê yanî ew ciyê ku her tim hatine fethkirin. Ji hinek aliyan ve piştî ku hatine fethkirin zî ji xwe mana fethê em dizanin ku çi ye, hilweşîn û avakirin e. Her ê ku hatine hilweşandine tiştekî ku di nav demê de afirîbe, şaristanîkî ku afirîbe an kirdebûnekî ku afirîbe di encama wan fetha de her tim hatiye hilweşandin û di dawiya wê de zî li ser wê kavilê wî, li ser wê wêrankirina wî tiştekî nû hatiye avakirin. Ê wî tiştê nû zî gava ku hatiye avakirin çiqas bi dilê me ye, çiqas em di nava wî de ne ew zî ji xwe li ber çav e yanî. Mamoste destura te hebe yanî wek pirs pirsekî din anî bîra elbet kerem ke yanî meseleya parikê em ji wir dikarin derbasê Asûsê jî bibin yanî wextê ez li Batmanê difikirim mesela Batman bi min wek bajarekî Kurdan nayê û wextê ku bernameya te û înan Erolî ya li ser qenala war TV kitêb Xanê jî mesela li wir jî behsa girîngiya Hezroyê û navçeyê dihat bikaranîn û axaftin di wê derê de mesela wextê ku em yanî em bajara jê derxin gelo rewşa navçeyan jî bi vî rengî ye gelo cudayiyek di navbera navçeyên Kurdistan û bajaran de heye gelo? Belê ta di vir de re tatê xalekî yanî li gorî min xala herî girîng e belkî di edebiyatê de afirandina şaristaniyê de afirandina mîjî û em bibêjin çand û edebiyat û zimana kurdî de xala herî girîng belkî ev e. Yanî çiyê ku meseleya navçeyan e. Ew navçeyê ku di ziman de di edebiyatê de di wêjeyê de bûne wekî kakil. Yanî di coğrafya de tiştekî wisa heye dibêje dendika qitaya. Gava ku tevî dinya hêna wekî lav e, wekî helandî ye, hêna ku nejdiya ye bi hev û dû ve hinek cî pêşî dibin dendik. Li wê derê ziwa dibin, hişk dibin, li wê derê zî dibin dendikê qitaya, parzemîna. û parzemîn li derdorê van dendika diafire û îja mînakekî ew ku didim ez cana vî tiştê anê dibêjim ez dibêjim yanî wexta ji ber ku min zî coxrafya xwend di coxrafyayê de di dersek me de digot Hezro zî yek ji wan dendikên parzemîna ye yanî pêşî afir ye ku yek ji wan dendika ye dendikên herî kevn e Loma ku mesela bibijin cihekî bîne hezroy komir jî heye. Ji ber ku komir jî emrê wî kevn e, tu dî komir û lînîyî di gava ku ma roj hevik dû diqetinê lînîyî dibe şêst milyon emrê wî komir dibe sê sed milyon. Diha berê hatiye afirandin. Îja ew bajarê ku kurda di wê derê de ji xwe re cî nedîtine bipiranî kurdan em bibêjin çawa kirine? Yan bajarok ava kirine yan bajarok bûne wekî qeleyê wan. Mesela min yek hezro zî farqîn jî ê derdorê ku ez karim bibêjim qulp zî heta nê em bibêjin herî geverê heta nê gum gumê jî evane tev bûne kakilên girîng. Loma li vê derê zî di nava salan de çandekî çêbûye. Yanî te dî ku di tirkî de tortû dibêjin di kurmancî de nizanim pir bela nebûye vî peyvê xwezî bela bibûne em dibêjin dalame. Ew tiştê ku di binî de e, di binî de dimîne mesela di binê qedehê de dimîne ya da di binê çaydanê binê xuşxanê de ya di binê avê de dimîne ewî sîlikê ji wî re dibin delame ewî delameyê ku diçe xwarê li wê derê êdî hişk dibe ziwa dibe qat bi qat êdî qatên çandê diafirin. Ê loma zî hezir û ez dibêjim yani ku hezro wekî sembolîk pê dibêjim tabî li vir dere her kes kare belkî bi awayekî navçeya xwe lê zêde bike. Dibê te got Batman mesela dibê Batmana me Kurda ye ama ne demek Batmana me Kurda nine yanî. Ji wexta ez piçûk bûm kalên min qatircî bû kalên min qal dikir digot wextekî em derbas dibûn digot Batman wisa piçûk bû digot me lambay wî dijimart. Pirî ke ev qasa piçûk bû. Îja gava ku Hezro zî mesel tu cihekî bînî Hezro zî mêsetkî Hezro hêna zî piçûk e, pir piçûk e. Yan ev qasê mehlekî Batmanê ye. Lê wekî em bibêjin nokekî belkî ji pole ji hesin be ku di nav hezarsala de tu wextekî neheliyaye. Wekî gelek navçeyên Kurdistanê. Îja li wî nehelandinê gava mêzet ke em bêjin mesel Mehmed Emîn Zekî Beg dîroka Kurdistanê gava qal diket wê di dema Asûriyê de li Hezroyê serhildan çêdibe Asûrî deh hezar heb însan dikujin. Nifûsa Hezro hê nezdî hezar e. Yanî ji wî tu digirî hetanê Romayê tînî, hetanê Persa tînî û nizanim Îskender û Osmanî û qirkirina Ermeniya û Mîrektî û filan û bêvan hemî li vê navçeyê qat bi qat hatine ser hevûdû. Çîrok bi çîrok hatine ser hevûdû û di vana di encama xwe de zimanekî, çandekî afirandine ku em divjîya re dibêjin belkî çanda qesebeyê. Loma çanda qesebeyê jî esas çandekî pir girîng e. Yanî viya têkildariya wî, têkiliya wî bi modernbûnê ve jî heye. Mesela ew moder nîte hereketa modernbûnê ya li navçe ya tiştekî pir ecêb e. Yanî navçe be a bajaran zî gund zî nin. Ji gundan pir pir cuda ne. Yanî gava ku tu lê min zedikî bi awayekî cografîk piçûk be jî dîsa jî ferqekî wî yê pir mezin di navbera wî û gunda de heye. Ji alî çandê de, ji alî ziman ve, ji alî edebiyatê ve mesela edîbê pir mezin ji van navçeya derdikevin. Van navçeya her wiha dibin navendên girîng ên hucre yanî medrese ya. Û bi vî awayî jî di Kurdistanê de di avakbûna çand û ziman û edebiyata Kurdistanê de û modernbûna Kurdistanê û serhildanê Kurdistanê ti çi bibêjî siyaset û polîtîkaya Kurdistanê de van navçeyê rolekî pir girîng leyîstîne rîya we. Ger misade we hebe ferzan dixwazim me jî li vir re berdewam bikim. Mehmet gava ez te guhdar dikim yek xebatê min anî bîra min. Gava min li ser xwendina dîvana Mela Cizîrê li ser vê xebat dikir bi du melayê re me hevpeyvînek çêkir. Herduyan jî ji Hezroyê bû. Digot di hin heremên Kurdistanê de Hezro yek ji wan hereman e ku mela bi meqamê hem mela dîvane mela ji zirê dixwend hem jî wekê dersê ne ji kitêbên rêzê ama dersê taybet bi telebeyên xwe dîvana mela dixwendin wekê dersê dixwendin. Piştre ji min got ji ber ku di berê de Yani di beriya modernbûnê de hez rojî yek ji wan navendên çandî û siyasî îdareyê Kurda bû. Piştre ji mir got, mesela du navê du gund da. Eger ez neşaşim hem aliyê Lîcê bi got yek jî Riclok bû yek jî Xandûf bû. Got Xandûf û Riclok got ev niha gund in ama berê de bajar bû. Mesela gava em li şerefnamê jî dinêrin Navê gelek bajara derbas dibe ku şaristaniyê tê de hebû lê wextê modernbûnê de ya bûne navçe ya bûne gund. Yanî ev pevajeyê modernbûnê jî tekîliya navçe û bajar ji binî vê guherandiyê gelek bajara ji dest me çûye dewlet rasterast hukmê xwe li ser wan daniye û bajar û bajarokê gundan jî bû kelehên bi qewlê tê parastina çandê û di lîteraturê de Raymond Williams gava Gal û Îngîltere dide berhev berhemek nivîsiye City and Country tam baş bajarok û bajer û di peywenda kolonyal de çava digore. Tiştek te te kal kiriye va tişta anî bîra min û belkî divir em êdî êdî derbas bîyem. Tekîliya te ji ber ku ew bajar ne bi destê me de bû, te bajarê yên ji bajarokin xeyalî afirand, çawa bû? Tu dikarî piçekî qala vê tiştê jî bike. Yane afirandina bajarê xeyalî ji ku tê? Belê. Yanî bingeh wî esas yanî nizan be belkî tev li hev e û çend aliyê wî hene. Yek ji aliyekî wî ew e ku yani ez cana dixwazim tevî edebiyat tiştekî wisa ez ê her wiha meriv tevî di edebiyata klasîk de dibêjin ew tecehulê arîf bû ev ne wisa. Ya da Husnî Talî got nezê tu yanî sebebekî xweş meriv digere şixula. Gaha ku tu sebebekî xweş digerî îcar tu mecbûr î ji ber ku tu em bibêjin wêjekarî her tim jixwe re backgroundekî çêdikî. yanî çîroka tiştekî çê dikî. Gava ku çîroka tiştekî hebe wî tiştê dibe xwedî rih. Meseleya min û Asûsê ew bajarê xeyalî yê ku tu behs dikî jî hinek yanî li paşxaneyê gava ku ez qal dikim ada li xwe var dixwim, ev din çima mesela min tiştekî wisa kir? Di di edebiyata me de yanî di çîrokê me yê gelerî de xevroj ku em jê re dibêjin hazroy em gava ku dest pê dikin em bin hebû tu nebû yanî vî çîrokê dibe ku hebe zî dibe ku tu nebe zî. Ev yê her wiha mekan zî dinimîne yanî mekan jî îfade dike. Her wiha Kurdistanê bi xwe jî îfade dike. Yanî esas gava ku em li Kurdistanê bi xwe dinêrin, Kurdistan bi xwe esas sankî wekî ciyekî xeyalî ye. Yanî hebû an tunebû. Yê gava ku tu behsa welatekî xeyalî bikî, yanî hêna tu bi xwe di şikê de bî, li wî welatê ku tu lê dijî, cana tu bikevî şikê tu bibêjî eciba yanî Çi ye vî welatê ku em li jê re bin Kurdistan çi ye? Ra şîroveya wî çi ye? Ê gava ku tu li welatekî xeyalî bijî tu bi xwe jî xeyal î. Yanî welatê ku tu lê bijî hebû an tune bû, tu bi xwe jî dibî hebû an tune bû. Tu di hebûna xwe de zî yek caran dikevî şikê. Îja min got madem ku Kurdistanekî xeyalî ye yanî welatê me bi xwe ku eger xeyalî be yanî ew navçeya an ew ciyê ku mekanê ku ez edebiyata xwe lê biafirînim min xwest ku ew zî xeyalî be. Yanî hinekî Kurdistanê jî îfade bike ew yek wî alîkî aliyê wî yê dinê ji alî nivîskariya xwe de gava ku ez meseleyê mêze dikim ew jî ev e ku min Yanî li gorî min eger min mekanekî ber bi çavê şênber ku min bigotan mesela mekanê min Asus nebûna Hezro bûna yan jî Farpîn bûna ez bawerim ku ez ev qas rehet nebûma yanî ew ê dinyaya min a xeyalî ra min ê sînorekî daniyana ji ber ku mesela tiştê herî êsan li Hezroyê tirên tune ye lê mesela ji tirêna gelek hez dikim jî îstasyonê tirêna hez dikim yanî li gorî min ew bajarên ku Trên di wan re diçe gelek romantîk in, ne tenê li gorî min, li gorî gelek kes. Loma min xwest ku trênekî di Hersrûyê re biçe. Ya de ez çîrokekî mesela ku min em bibêjin ji ferzan bîstibe di derbarê Batmanê de be, esas em a ku ez bixwazim birhetî ez wî çîrokê bikim çîroka Asûsê ji ber ku mekanekî min ê amade heye li vê derê. Min çêkiriye, çiyayê wî min daniye min. Banê wî, xaniyê wî, mîmariya wî her ku Hersrû ji min re bûbe îlham jî, dîsa zî wekî utopya min e ez bibêjim. Wisa îja ya seyem jî hinekî ew belkî ew kibe yanî hinê alî wî yê dibêjin ya belkî em bibêjin ya komîk ya reşbîn ya tiştekî din êdî min çi nav lê bikin ya da îronîk min got wata ku ev ciwan bûn me xwest ku em welatekî ava bikin welatekî ku me xwest em ava bikin ew jî kurdîstan bû em xwedî îdeal hebûn îdealîst bûn şoreşger bûn û li ser xwe dibêjim li ser navê xwe dibêjim di encama salên dirêj de em gihîştin ciyekî ku me yanî di halê hazir de ku ez dibînim em negihîştin encamekî. Me welatekî ava nekirê. Min got piştê ku min nikaribû welatekî ava bikirana me, ez ê bi xwe welatekî ava bikim. Navê wî welatê Zîbra Asus be. Ew Zîbra welatê min be, êdî li wê derê ez serbest bim. Ez wisa bêjim yanî tu wêjeya Kurdî de kêm kes yanî em bêjin tiştê ku bajar û mekanê ku afirandiye û wêjeya wî wisa li hev bike yanî ez wisa dibînim saeta te xweş. Ferzan gef firsat te hebe tu dewam bike nebe ez dewam bikim em çawa bikin Wilo tu serbestî mamoste ez dikarim bipirsim yanî tu bixwazî yanî em dîsa di ser bajaran re yê ku mijara me zêdetir kamî ye êdî viyatê bû û wekî ku em nîqaş dikin jî çêbûna bajaran re êdî hukuma qesirê hêdî hêdî hildiweşe û li bajara kamî yeke nû diafire Û helbet wekî ku te got yanî mînaka Asus jî balkêş e. Mirov hîn dibe ku yanî şertên taybet, şertên resend, tiştên resend diafirîne û Franco Moretti jî yek ji wan kesan e ku yanî afirînerî û tewirî pir tevlîhev dike, tiştên spekûlatîf dibêje pirî caran. Ew bi xwe xweşa min diçe. Mesela Franco Moretti dibêje heke Brîtanya Ne wek giravek bûna, kesekî wek Shakespeare jê dernediket. Yanî ev ne tişteke zanistî ye, yanî tişteke spekulatîf e lê bi me xweş tê. Yanî bi te kesekî wisa di kurdî de heye ku tu wî û bajar û herêma wî li hev bînî. Yanî ango em bêjin mesela Arjen Arî ne ji Nisêbînê bûna, ji cîkî din bûna, dibû Arjen Arî. Wekî ku mesela ez dixwînim, mesela Asûs û Mehmet Dîcle pir li hev dikin. Tu li derveyî xwe bifikirî, tu çawa hem vê mijarê û hem jî nimûneyek tê bîra te gelo? Belê, yanî nimûne tê bîra me re helbet. Lê nimûnê beriya wî gava ku ez dinêrim ji ber ku yanî ew hêna zî belkî ciyê mixabiniyê be yanî ya da nizam çek dinêbe. Mesela di edebiyata kurmancî de gawaka dibêjin bi piranî dîsa zî edebiyata devkî tê bîra min. Yani ê ku li hev dikin di serî de gavak ez wî nebêjim ez van mînake nedim bawer me zê neheqiyê li wan bikim. Hêna zî mesela gava ku sewta Şakiro dikeve guhê kê ez bawerim ku her kurdê ku Kurdistanê nas bike dizane ku ew sewt sewta serhedê ye. Ew Serhed bi xwe ye. Çiyayê Serhedê ye, geliyên Serhedê ye. Na zê Hesen Zîrek mesela, gava ku hêna zî wî sewta wî, wî qirka wî gava ku dengekî gava ku derdixe, tu zanî ku wî dengê ji Rojhilatê Kurdîstan re û ji herêma Soran e yanî. wî erdnîgariyê pir xweş îfade dike wî dengê. Helbet yanî eger Arjen Arî yanî ji Qoserê nebûna, ana be me gil Diyarbekir nejiyana. Belkî helbesta wî tiştek dinê bûna. An belkî helbest nenivîsandana, belkî roman binivîsandana yan jî çîrok binivîsandana. ew ciyekî ew kenê tiştekî rastî ne û ew ka Shakespeare û têkiliya Shakespeare û Îngiltere zî tesadufî nine. Yanî nizanim mesela em bibêjin colemêrg ciyekî pir taybet e. Yanî îro zimanê ku li colemêrgê ye, ku li vê derê xwe parastiye an ketiye dil xekî din ê. Yanî ew bi temamî girêdayê erdnîgariya colemêrgê ewî cografyaya dîsa jî ewan sînorên ku ji hêla çiyayan ve hatine çêkirin û ji derve de kesê li wê bandor nekiriye. An ji gava ku tu herî ser sînorên Kurdistanê ku tu ji wê derê derbasê ciyê ku îro Tirk ji hev dijin Anadol tu derbasê li wê derê dibî mesela ji Semsûrê bigire heta nê Rihayê bigire heta nê Malatiyê bigire ewî sewta wan a ser sînor yanî pêkhatina wî tiştekî tesaduf nine. Vana te rosan e. Helbet nizanim yanî mesela ez bi xwe zî yanî ez viya dikarim li ser navê xwe bibêjim. Ez ser navê kê zî nikarbim xeber bidim. Ez ser navê xwe karim teqez viya bibêjim eger ez ji Hezroyê nebûma. Ez li Hezroyê ji emrê min destpêkê ku ez hatim dinyayê heta bîst saliya xwe ku ez li wê derê nejiyama min wê çandeyê negirtina Ez ê bi xwe nebûma Memed Dîcle. Min ê van çîrokan nenivîsandana, ê vî dinya min e edebî tune biyana. Ez bawer im ji bo gelek hevalên me zî ji Rizgar Elegez bigire, em bibêjin heta nê Rênaz Jiyan bigire û gelek hevalên me yê ku ji herêma xwe ne, ewî çanda ku li ser wan tesîr kiriye di encamê de wan aniye meydanê. Lê wekî henek jê cana ji hevalê xwe re ez viyad bêjim wekî cografya û edebiyat û afirandin dîsa zî bral qusûrê mêze ne ji ber ku ez ji wê her bet cikî taybet e yanî bi rastî taybet e ku ez fam nakim mesela cana ez çûm qoserê havînê dema ku pêncî û pênc derece ye ez dibim ya Yanî îsankî çima li vir dijî tiştê ku hûn li vir dijîn û çima hûn helbesta dinivîsînin yanî hûn çima çawa wî îlhamê ji ku tê ve yanî vî çavkaniyê bi rastî ez pir miraq dikim. Ev çavkaniya wê ya edebiyatê çi ye yanî di nav vê coğrafya nav vî toz û dumanê de. Ferzan destwete ez devam bikim tam. Ez dixwazim êdî êdî em berê xwe bidin em edebiyata kamûyê em zanin tu hem nivîskarî hem bi hin çalekên dinên edebî tu ava kirina edebiyata kamû de jî cîgirtiye. Bey de jî min sohbet dikir te hem ji nifşa rewşenê ne de vê çaxan de di kovara rewşenê de jê te te cîgirt û piştre ve kovergeriyê Kurde çîrok de jî cîgirt û daviya davê te li Amedê lîtera Kurd saz kir amade kir. Yani ez dixwazim bêtir hem çiroka wan hîn bibim an bêtir belkî berê xwe bidin e, lîtera Kurd ji bajarên xeyalî ê ku belkî îmkan tine bû ku bi navê xwe bi xisûsiyetên xwe li erdê e, ciyê xwe bigire êdî tu berê xwe da Amedê bajarê û li nav bajarê malekî xaneyekî bo edebiyata kurdê te ava kir tu dikarî qala vê vê tiştê ji me re bike hinekî yan ber ji bo asûsê vê dê li Amedê û ji edebiyatê berhemê ji avakirina edebiyata qemûyê de çi vizyonek li paş vî heye? Ku meriv tiştekî dike lingekî davêje esas tenê ew lingekî belkî xuya bike lê di pişt wî de di pişt perdeyê de heta ku tu wî lingê davêjî belkî bîst salan tu dimeşî an bîst û pênc sala pêncî sala yek carna meriv dimeşe di dawiya wî meşa xwe ya pêncî salan de tu yek lingekî karî bavêjî. Yanî wî lingê zî gava ku tu davêjî ya tu em bibêjin stranekî pir xweş çê dikî, an berhemekî baş dinivîsînî, an berhemekî berpiçav diafirînî. Ya da îcatekî dikî. Yanî ji bo gelek kesan re ji lêkolîne re bigire heta nê zanista bigire heta nê nivîskar vê tiştiyan ê wisa ye. Îja ew te tiştekî got, mesele bêîmkaniyê ku Yanî ji bo me gelek Kurdan re can ez vê tiştê anê dibêjim, em gelek Kurd di nav vê îmkaniya de derketin meydanê û gelek qonaxên zehmet û re derbas bûn û di encama gelek tesadufan re em gihîştin ciyekî an hinek ji me zî negihîştinê kê. Ê bê Siûdên me belkî negihîştinê kê. Lê can e loma ez her tim vê tiştê anê dibêjim, ez dibêm di jiyana me de îhtîmala her tiştî hebû. Yanî ku ez tenê dîsa zî ji mînak ji jiyana xwe ya kesane vê tiştê anê bidim. Yanî Mesela min hêna şeş salî bûm bavê min elîbetikekî da destê min gotiye bixwînî. Min dest bi xwendina erebî kir. Heta nê ciwaniya xwe min medreseyê xwend, ez bûm feqî û ez ê îja min ê ling bavê tenê ez ê bibima mala min got bes ji bavê xwe re û min li vê derê em bibêjin îsyanekî da destpêkirin li hemberî bavê xwe min got ez ê nebim. Çimkî min nedixwest ez bibim. Ji ber ku hêna ez hevdeh-hejde salî me Ez zanim dinyayekî li derve heye û wî dinya ku ez di navê de me pir biçûk e. Ji alîkî de salê notî hatine şerekî pir dijwar dest pê kiriye li Kurdistanê. Yekcarine li Hezroyê mesela şer çêdibe hetanê serê sibê sîleh ditexin, çarşî dişewite, însan têne girtin, însan têne kuştin. Ji xwe vê dîmenê her kes dizane hewce nake em kam qal bikin. Yekcarine sê me ye ez di hundir de dimam me nikarbûm ji mal derketam. Ti gelo ji mal derkevî îhtîmal heye ku te bigirin. Ku te bigirin îhtîmal heye ku tu sê sal û neyme ceza bixwî. Her îhtîmal di heyata te de heye. Ez jana vî mînakê dim. Ez dibim hebkî pisxaltiyê me hebû şevekî min ew dît keleşkofek pêra bûn got çi dikî? Got em ê bavên ser qereqolê gerîla tê. Min got ez zî werim got tu zî were. Ez hêna dozdeh salî bûm. Ez zî pê re çûm. Ew şev ez bi şans bûm ku mesela gerîlan nehatin û me neçû navê ser qereqolê. Ku ew batane ez zî pê re diçûm me davê ser qereqolê zarokek dozdeh salî. Gule kê li min ketine fîlm diqediya li wê derê. Dozdeh sal tenê dewam dikir. Dibû ke di dû wî re bibûme mala. Paşê ez çûm Qonaxa beriya Diyarbekirê mesela ez çûm Îstanbolê divê derê min dest bi zanîngehê kir min got ez ketim salê dawiya notî bûn yanî salê pir gengeşe bûn ez ketim nava şoreşvanan. Li wê derê tenê însanê ku ez ji wê derê zanîngeha Îstanbolê nas dikim hevalên min ê ku hatin kuştin hene gelek ku çûn çiya hene ketin hepsa ceza xwarin heye û piranî zî ez bi tesadufî xilas bûm xilas bû xilas bû di dawiyê de tu digihîjî ciyekê. Di dawiya vana de ew wan tiştê ku tu di ferqê de ninî, esas bi te re tiştek zî çêdikin. Asoyekî firazî bi te re çêdikin, heşekî firazî bi te re çêdikin, ruhê te xurt dikin. Yanî tu rastê gelek tiştên xweş û nexweş tev tê. Di nava xwe de hemiya top dike. Îja gava ku tu viya em bibêjin bi tiştekî yani kanalîzî ciyekî bikî li wê derê ez bawer im ku di encamê de tu afirînerikî baş zî pê re tê meydanê û ez bi şans bûm ku edebiyatê bala min kişand evan tiştê hemû ewî jiyana ku ez dibêjim bi hezar kîtekîtan îro gava ku elxwe mêze dikim emrê min çil û tişteke Li hema li gavaka li paş vedigerim mêze dikim ez min qey wekî ku min li vê dinyayê sê sed çar sed sal emir kiribe her wiha westandinekî wisa em bibêjin tûrkekî tijeyê wisa ji alî çîrok û ji alî bîranîn û filan û bêvan û naskirina însanan de hêviya ji bo min re bû bi rastî zî bû tecrûbeyekî baş û bû şansekî baş ji alî nivîsandinê de. Û Îstanbul jî bû qonavekî baş ji ber ku Îstanbul ji bo kurdan re ciyekî pir muhîm e. Yanî gava ku em li lê dinêrin rewşenbîriya Kurdan e gava ku dest pê kiriye ji a sala salên destpêka hezar û neh sed dî Îstanbul ji bo me re qonahekî pir girîng a rewşenbîriyê ye ya rojnamegeriyê ye ya em bibêjin siyasetê ye ya polîtîka ye û ez bi xwe zî dîsa zî xwe bi şans dibînim ku rêya min bi Îstanbulê ket. Bextiyar Elî di dagirkirina taritiyê de dibêje, Esil komkujiya mezin li Îstanbulê pêk hatibû haya Kurdan jê tune bû. Rast e rast haya Kurdan ji gelek tişta tune. Yanî yanî tişt di alî ne yanî belkî pir alî bin jî ne tenê du alî bin jî yanî ew zirara em bibijin Îstanbulê dabe me muheqeq hene, gelek in lê tiştê ku faydê wî zî dane me yanî em bibêjin ji xwe dîrok tiştekî wisa ye yanî gava ku tu lê mêze dikî em bibêjin Bedirxanî gava ku serî radikin li Cizîrê serhildana wan têk diçe ev ya di nav xwe de em bibêjin ok e ke trajedîkî ye sûrbûna wan trajedîkî ye belkî ê ku haya me ji wan tune ne bi rê de mirine hev in yanî tarîxê wan ne nivisandibin. Hema zarokê wan ê ku xilas bibin û li Îstanbulê xwendibin û îro em bibêjin mora xwe li edebiyat û zimanê kurdî xistibin hene. Ew zî ji aliyî dinê de dibe şansekî. Yanî çimkî dîrok ji çend alî de meriv kare bixwîne û loma bo xwe zî gavaka ez dinêrim. Ji bo min zî yanî aliyî wê bê Siûdiyê zî dibe ku hebin. piranî ew alî wî yê sîyasetê ye bibêjim. Dema alî wî yê ji bo ku dîroka min e şexsî re bû Siûzî, Îstanbul, ez karim vîya bibêjim ku naskirina min e dinyayê ji bo min re bû pencereyekî baş. Îja ji ber ku hanê em bibêjin Asûs yanî Hezro ew navçeyekî piçûk ku ez ji wê derê derketim ez çûm yek bajarên ji herî bajarên mezin ê dinyayê. Li wê derê guherînekî bingehî ne hem heşî hem ruhî bi min re çêbû, hem jî xwendinê min guherî, nêrîna min li dinyayê guherî. Salên dirêj min li wê derê de baz kirin, nêzîkî bîst sal e li wê derê mam û gava ku tu ji ciyekî vedigerî dîsa zî qonaxa ku tu lê bû yanî gava ku tu vedigerî dîsa serê kaniyê. Vê carê meriv însanê berê nine, meriv tiştê nû bi xwe re tîne, ji wî bajarê ji wî ciyê ku çûyî, ji wî rêwêtiyê, rêwêtî bi xwe ji xwe di edebiyatê de hûn zî zanin yanî çawa bibêjim mesela ew kekî pir muhîm e yanî bingehekî pir muhîm e ew meseleya rêwîtiyê ku di edebiyata dinyayê de ji destpêkê heta îro leheng gava ku dest bi rêwîtiyê kiriye û wan serencama wî ya rêwîtiyê ew ciyê ku gihîştiye kê û dîsa zî vegera wî ya rê û tişt paşê ku hatiye tiştê ku rastê wan hatiye. Welatê ku te hiştî êdî welatê ne welat welatê berê ye ne tu ê berê. Gava ku di vir dere de ew di tiştê ku digiherin îje vê carê çi dibe şerê wan dest pê dike. Yanî te wî wisa nehiştibû wî te wisa neşiyandibû. Tu bû yekê din ew bûye tiştek din. Îje van herdu tiştê ku ne ê bibe berê ne bi hev û dû re dikevin nava pevçûnekî. pevçûna te wî çêdibe, wî bajarê te çêdibe, wî mekanê te çêdibe. Li ser xweşiyê û li ser nexweşiyê. Yanî em bibêjin cane heye meriv têk zî diçe. Yanî îhtîmale vî îhtîmalê zî ez didim xwe ku ez li vî bajarê ez ê têk herim. Yanî ji ber ku vî bajarê te dî ku te te xeyûla te de ye, tiştek din heye ku tu hatî Li wê derê serê kaniyê tu vegeriyayî çavkaniya xwe, çavkanî temize kiriye, çavkanî zî qirêj bûye. Tu wê derê re jî tu dikevî nava pevçûnekî wî welatê re. Yanî ya ew ê welatê êdî ewkê te daxîne, yanî per û baskê te bişkîne, wî îdealîzma te têk bibe, yan jî tu yê ji xwe re ciyekî ava bikî, mekanekî ava bikî, di nav bajar de bajarekî, di nav wî dinyayê de dinyayekî piçûk tu yê ava bikî, di wî dinyaya piçûk de mekanê de bijî ya da dibe ku tu bêjî wele nebû, loma ez ê cara din ê dest bi rê wê tiyê bikim. û cana vî tiştê anê jî dibe. Mehmet tam di vê keliyê de zixwazim belkî bipirsim e, yani aslında pirs hem ev e jî. Gava tu serboriya xwe li Îstanbulê ev neçeme û ev rewşen kovara rewşen tecrübeyê te li vir û piştê tecrübeyê te li zanîngehê bi edebiyata Tirkî bi edebiyata dinyayê rê çêbiyê. Ev piçekî dişibe tecrübeyên beriyên e, nivîskar û rewşenbîrên Kurda destpêka sed sala bîsta da jî hemû kovar û kulûb û derdorên edebiya Kurda li diaspora çêbiye Îstanbul û Kahire, Şam bajarên din. Lê tu li vir nema û berê xwe da carek din welet û li welet evî avakirina xaniyek bo edebiyatê çawa çêbi gava te hem tecrübeya xwe li Îstanbolê û tecrübeya xwe li li Amedê li welat bide berhev û em ez dixwazim em em hem jî guhdarê me bêtir e, fam bikin em jî agahdar bin ew texeyûl û vîzyon çawa di serê te de çêbû çawa e, pijandiye Hani bu gola meriv lingek davêje, yekcana wî lingê ji ber nerazîbûnê meriv davêje. Hani meriv ji tiştê heyî razî nine, loma meriv dixwaze tiştekî din yanî tiştê ku meriv di serê xwe de îdealîze kiriye wî biafirîne. Îja gava ku di vir dere de ez têkiliya wî û lîtera kurdê ye bi hev û dive em çêkin. Hani me li Diyarbekir ku keda te jî tê de heye, keda gelek hevalan tê de heye, hem wekî fikir, hem wekî nêrîn, hem wekî vîzyon, hem wekî pêşniyar, madî, manewî keda gelek hevalan tê de çêbû, yanî her çiqasa ku ez derketibim pêş, derketibim vîtrînê jî di bi min re gelek kesên din, hevalê din jî hene. Îja min goya hinek tişt ji nerazîbûnê meriv linga davêje ya ji bêçaretiyê. Yanî Ez saz gava ku tu dê mizetikî edebiyat bi xwe yekcan ew mesele ku em dibêjin meseleya qamî û filan edeb qamî û edebiyatê. Edebiyat dibe bingeh ji bo hinek tişta re. Yanî ji bo mekan re dibe, ji bo mîmariyê re dibe, ji bo polîtîkayê re dibe, ji bo teoriyê re dibe. Îja li hin ciyê wekî Kurdistanê pêvajo berevajê yê viya çêdibe. Yanî hinek derdor em bibêjin ya hinek siyaset em bibêjin, polîtîka em bibêjin, îdeolojî bibêjin. Di encama hinek tişta de dixwazin edebiyata xwe biafirînin. Hem edebiyata xwe, hem mekanên xwe yên edebiyatê, ji vana kovar jî dibin, vana malên edebiyatê jî dibin, vana çi zî dibin, em bibijin weşanxane jî dibin. Îja ev ya zî yanî bi encama projeya ling davêjin, wekî xwe mecbûr hîs bikin. Lê tevî Gava ku tu lê nêrî bi piranî li gorê min zî têkçûn in. Edebiyat tiştekî osa nine yanî li ser sîparîşa tu nikarî tişta bikî. Dibe ku mesela tu şaredarî bî. Xwe dê îmkanê gelek mezin bî. Tu bixwazî li ciyekî bîna Diyarbekir tu bi van îmkanên xwe, bi van pereyê xwe tu malekî edebiyatê ava bikî. Tu wêjekar e bînî bikî hondirê wî. Dibêje haşta ji vera mal, haşta ji vera qoltixên herî baş, haşta ji vera sehne, haşta ji vera filan, haşta ji vera bêvan. De haydê binivîsînin, haydê biafirînin. Lê li ser vî sîparîşê li tu derekî dinyayê vî tiştê hanê pêk nehatiye. Mesela Sovyetê vî tiştê hanê bi hêza xwe ya herî mezin ceriband. Yanî di encama wî de edebiyat cihê ku hat edebiyat bû karîkatur. Ewî behra Edebiyata mezin a Rûsyayê ku min çiqandin kirin wekî karîkatorekî piçûk. Û li vir derazê yanî hinek yanî êdî divê ku em gotina xwe eşkere bibêjin. Li cihekî bîne Kurdistanê zî yanî bawer ke ew em bibêjin fotokopya an karîkatorên nebaşên Sovyetê piştî sed sal e dixwazin hêne jin nû bi tişta bihesin. Lê wekî ku min got erê edebiyat tiştekî awa nine. Edebiyat ew nine yanî ku mesela tu em bibêjin quluba penê bikî destê xwe. Wekî siyasetekî tu li wê derê bibî rengê serdest an wekî siyasetekî tu kovara vekî biweşînî. Dawiya dawî de dibe ku bîst sal sî sal zî tu bidomînî lê tu wextekî kes negihîştiye encamê û tu yê jî negihîjî encamê. Îja lîtera kurd Yanî li hemberî van hemîn nerazî bûne. Ji xwe wê ez viya tiştê ku min qal kir vê hinek aliyê me ye. Aliyê dewletê ji xwe ku em qe qal nakin. Yanî em bibijin cihekî bîne Diyarbekirê gava ku tu li erebeyê swartibî derbasîbî tu mêze dikî wayê. Dibêje edebiyat evî. Yanî şehîr belediyesî edebiyat evî. Tu vata herî li wê derê li wî edebiyat evî mala edebiyatê çi ye tu derî vedikî mize dikî ku yanî bîst sî zarok wel hundir rûniştine ders dixebitin. Di dîwar ve wêneyê Ehmed Arîf û Cahît Sidqî Tarancî hene. Tenê qesta wan e ji malekî edebiyatê û edebiyat û Diyarbekir gava ku tu bibêjî wan di sê nava hene. Fotrafê wan bi dîwara ve hene. Lê wekî ku min got yanî nerazîbûna me mixabin du alî ye. Îtiraza me du alî ye. Yanî ji her du alîya re ye rizê. Em dê ev nine bisekinin. Bi her kes karê xwe bike. Yanî kesek nikare edebiyatê biafirîne bi ser sîparîşê. Îja ew loma ew wî heşê sivîlê ku ez her tim qal dikim ji bo min re bi rastî girîng e û yekcarî sohbetê xwe de em dibêjin ji bo me kurda, em di merhaleyekî pir girîng re derbas dibin. Ji alî kî ji alî re dibêjim? Alî heşt re dibêjim. Alî entelektuelî û nivîskariyê re dibêjim. Bi rastî yanî nifşekî pir girîng hena di nav me Kurda de çêbûye, gihîştiye û wî nifşê xwendayê ku piçek berê min ewka xwe ya şexsî de qal kiriviya, dîroka xwe ya şexsî de qal kir û gelek însanê ku dîroka me ya şexsî dişibin hev û du û bi awayekî heş me xwe ji hinekî tiştan rizgar kir û em karin îro biafirînin. Loma ez çima dibêjim vî nifşê hanê? Girîng e ez hinek viya vekim. Ji vê aliyê de girîng e li gorî min. Evîn nifşê ku em behsa wê dikin di xalekî girîng de, noqteyekî girîng de hatiye dinyayê û di wextekî girîng de jiyaye ku ew zî çi ye? Ji bo Kurdistanê re salê notî ku ji gelek aliye de sembol e, hem sembola em bibêjin çi ye mesela ji alî siyasetê de sembolekî pir mezin e salê notî, hem jî modernîzmekî ku li dervayê me dest pê dike, salê notî û bandora wî hetanî Kurdîstanê tê. Îje em hem ê beriya wî ne hem ê piştê wî ne. Îje ji ber ku em hem ê beriya wî hem ê piştê wî ne me di me de du mîrate, du mîras hatine cem hev û du. Du nifş esas em digihîjînin hev û du bûne pirekî di navbera wan de. Loma dibê ku yanî alîkî de ez divê em cihê xwe bizanibin. Hem ciyê xwe bizanibin, hem ciyê hev û dû bizanibin. Dîsa zî di vir dere de em bi meseleyê edebiyatê ve girê bidin, em bibêjin meseleyê edebê. Ku di nava me de mecbûr e ku hiqûqekî li ser edebiyatê, li ser edebê pêk bere. Û wî edebê jî pêşî em di nava xwe de û wî qîmetê zî em di nava xwe de biafirînin, em bizanibin ku vî nifşê hanê bi rastî Yanî piştê bîst sala, sî sala gava ku tu li dîroka me vegerî, dîroka me ya nivîskî, a edebiyatê, a ziman, a rewşenbîriyê, bawer bike em ê em îro tiştê divê ku em di ferqê de bin, em îro tiştê girîng dikin. Van tiştê girîngê ku em îro dikin ew ê tesîra wî zî li pêşeroja me çêbe. Lo me jî ew mala edebiyatê lîtera kurd hinek bi vî vîzyonê me vekir. Bi vî vîzyonê me xwest em dest pê bikin yanî firaya vîzyona wî min hinekî bersiva te belkî dirêj kir û bela kir lê loma yanî bi gelek tişta ve girê daye û ew wekî ku min got ya herî girîng zî di bingeha wî de wî heşê sivîl heye wî heşê ku di ferqê de ye heye û ku dibêje edebiyat ev nine heye ji alîkî de di ferqê de ye ku dewletê sed sale me derbajarî kiriye, edebiyat û zimanê kurdî derbajarî kiriye, vegera li bajar e ji bo wêje karê kurd ra, hem de ji aliyek din de vî heşê zindiyê şiyar e di ferqê de ye ku, yanî ji aliyî din de ve siyaset dixwaze ku edebiyatê bike bin tekelê xwe, wêjekar bike bin tekelê xwe û îsyanekî wî ye li hemberî wî ye jî her wiha. Gelek spas. Ez dixwazim pirseke destûra mamoste ye vêzê pirseke magazîne. Elbet, elbet kerem kem. Tu dikarî bêjî mesela em bêjin kîjan bajarên Kurdistanê ji bo te roman e, kîjan bajar helbest e, kîjan bajar çîrok e, Kîjan bajar novella ye tiştekî wisa ez fikirîm lê vêga em dikarin ji ber ku me behsa Hezroyê kir ji bo xatirê Hezroyê em dikarin navçeyan jî lê zêde bikin. Yanî her bajar û her navçe karin bibin yanî esas vî tiştê ku tu dibêjî yanî hemî endam in ji vî ya re. Bajarê Kurdistanê lê mesela îro li Diyarbekir ji ber ku Diyarbekir pir mezin bû êdî tiştê ecêb ecêb li Diyarbekirê êdî çêdibin. Yanî romanekî sûc marifkare êdî ji bo Diyarbekirê, polîsiyekare êdî li Diyarbekirê bê nivîsandin ji bo mekan ku Diyarbekir be. Vî tiştê anî mimkun e. An yanî ya da Tilê Mêzekî, Colemêrg, hêna ji gava ku Colemêrg tê gotin Yanî osa ketiye bin heşê me ew ku tê bîra min. Navê wî çi ye? Edgû, Ferîd Edgû. Colemêrgê demsalek. Yanî mêrik em jê hez nekin jî em li ser binivîsînin zî serdar. Yanî mêrik mora xwe li mêjiyê me xistiye bi wê romanê. Paşê ji ber ku bûye fîlm zî dîmenê wî zî her wiha. Wan dîmena zî dîsa zî li mêjiyê me ketine wê morê. Lê min dixwest yanî mesela xwezî kurdekî li ciyekî bîne colemêrgê mekanekî esas pir xweş e yanî mesela dibe ku romanekî nizan ya novelekî belkî yanî nihîlîst ji wê derê derketana çimkî gava ku qal dibe ji dûr ve wî tiştî wî hestê bi min re çê dike yanî wekî din em bibêjin mêrdînî ji xwe gava ku tu bibêjî ew bibêjin wela helbest karê me ye mêrdîn. Mekanê helbestê ye. Mihemed e wextê min teza xwe nivîsand li ser romanûsên mesela romanûs bi giştî yanî navçe wekî herêm yanî em bêjin bi mantalîteya Kurdistanê em lê binêrin romanûs jî zêdetir ji derdora Mêrdînê ne. Belê belê êdî yanî ê ku dest bi helbesta dikim paşê roman ez dînûsînim derdora Mêrdînê tiştê wisa me pir qala wan kir em Tiştek wisa zê rast e. Gelek spas. Em êdî êdî ber bi daviya bernameya xwe jî tên ez dixwazim bi pirsa xwe ya davî ji te bipirsim. Te gava behsa lîtera Kurd û rola edebiyat dikir bi min çerçevek pir xweş daniye. Ez dixwazim tam di vê çerçeveyê de pirsek din ji te bipirsim. Te got edebiyat îtirazek e lê ne tenê îtirazê li hemberî dewletê îtirazê hinek derdoran e ku belkî li ser navên şoreşê yan siyasetê edebiyatê bike memurê xwe, têxe bin tesîra xwe. Ji vir jî edebiyat dernayê. Avakirina kamûyî edebiyatê de ev serbestî û azadî piralî pir muhîm e. Yanî evî anekdotek hat bîra min gava John Ull kiteba xwe ya modern trajedî tişkî wisa bû. Ê ku tekîliya Siyaset û edebiyat e, analiz dike di beşekê de behsa tekiliya Şoloh û Stalin dike. Divê gava e, cilda duyemîn e evê don evê çemê don û neherike ya- yanî qedandiye Stalin jer gotiye ji mir bişîn ez ê lê binêrim. Şandiye ji ber tirsê ji binê vê xêzkiriyê notên xwe girtiye go li gor notê min ji nû ve binivîste. Dibêjin çend sala şolo dest nedane vê romanê ê cilde duye neqed neq neqedandiye. Cemme jî yanî şikir bo Xwedê jî serokê Kurda ew ku hêz û qudret dîne li ser edebiyatê lê ji destê wana bo heta wana jî romanên yek bi yek xêz bikira û bigotana ji nû ve binivîsna. Tam di vê keliyê de lîtera kurd avakirina edebiyata kamuya sivîl de çi vîzyonek danî, çi bernamek danî peşiya xwe hem tekiliya e, edebiyatnas û bajêr hem jî tekiliya Amed bajarên dinên kurda bajarên edebiyatên dinyayê. Yani minaka tegot aşolo Stalin yani rastî derfet çêbûne li ba mezî çêbûna wî tiştê berbêva tiçû Heta mînakekê anektodek zî ez xal bikim. Berfa sorra ku dawa vebû, dewletê dawa vekir gotin te propaganda rêxistinê kiriye. Li ser vî bingehê dawayekî vekirin, negihîşt encamê, tiştek jê deh neket paşê û meseleyekî din îja hevalek me heye, ew zî komek wanê xwendinê heye, yanî derdorê siyasetê ne em bibêjin, îja ku pê hesiya bû îcar li min geriya ku ya ku wexta me jî xwend me em jî berevajî vî tiştanê fikirî ku heta ku piştê ku vê dawayê madem li te vekirine ku em jî wekî şahid em werin ewkê mehkemê em bibêjin vê romanê de ve şaş fam kiriye esas rexne ye. Em werin vê tiştê anê bibêjin ji ber ku me wek rexne qebûl kiribû em hînkî acizî bûbûn got. Yanî tevî ew meselekî yanî Em kenîn derbas û lê a dinê ku tu qal dikî yanî tevî vîzyona te çiqas mezin dibe bira bibe. Hedef û program û projeya te çiqas mezin dibe bira bibe. Hinek derfet û yek jî dibê yanî meriv esas hinek caran meriv ji bîr dike ku meriv kî ye? Ji ku tê? Xwedî kî ji derfetan e? Loma yekcana meriv çawa bibêjim tiştên pir mezin dide pêşiya xwe. Em bibêjin wekî vîzyona lîtera kurd jî esas gava ku tu di çapa dinyayê de mêze dikî pir vîzyonekî mezin nine, normal e. Tiştê ku me dabû pêşiya xwe çi bû? Em bibêjin nivîskarê kurd were li wê derê bi sohbetê xwe ew ciwanan, ew xwendekarê xwe werin cem hev û dû sohbeta bikin, hev û dû nas bikin. Kovarekî me ye edebiyatê heye kurde çîrok, divê kurde çîrokê xwedî derkevin, xurt bikin, nivîskarê nû bigihîjin, wergêr werin. Em bibêjin em li wê derê atulyeyê çêkin, atulyeyên wergerê, atulyeyên çîrokan. Bi wî hawayî ew bibe mekanekî ku însan werin cem hebû dû ku di dinyayê de zî mînakî wî gelek bûne û hêna jî hene. Em tiştekî mezin nine esas. Ê gavaka dibêjin yekcana mariv ji bîr ve dike ku mariv kî ye ya? Îro mesela li Diyarbekir pir sar e vê zivistanê. Yanî gelek ji bo zivistana sar e ama vê zivistanê tiştekî ekstrem çêbûye. Gelek sartir e. Lê ez cana viya dibêjim yanî Em xwedê xwe xwediyê xwe van îdayê mazin in lê ez karim viya jî bibêjim divê meriv li xwe mikur jî were ji ber ku em nikarin hên lîtera kurdê germ bikin em gazî mêvana bikin û li wê derê bernameya çê bikin. Yanî belkî nizanim gotina dawî bi ra hêviyê neşikîne walê wî komîk e Vê marê bi xwe zî bera wê zî germ dibe. Şanogerek yani kesekî beredayî bû neçaş bin vê ewkê levent tiştek bû navê ye vê şanogerên Tirkiyê neşaş bim ew bû yani behs dikir me behsa Stalin û Sovyetê kir ez jî di nav dûnikê de dibêjim wekî şoreşgerek ez divê jî wê bereyê biparêzim digot li Sovyetê cihên şanoyê her tim germ bû yani tu carî sar nebû her tim sobe pê diket Her tim germ bû insan diçûn yani divê bi vî rengî jî em lê bifikirin. Henek li alîkî yani wek dibê em hatin dawiya bernameyê xwe wekî şîroveyek yani belkî ne heddê min e jî Wextê ku te behsa zaroktiya xwe kir, mesela te got min ji bavê xwe re got bes, li wê derê û tu rasterast derbazê wê ew kêbûyî te digot belkî sê meha em nikarin ji malê derkevin, wextê te got ez neçûm medreseyê min dev jê berda, min wê wekî redkirina qamiyekê Dît û dû re jî tu nikarî êdî derkevî derve, derve jî êdî ji te re nekamîye. Di bernameya xwe ya berî te de min û mamoste min ser ewkê diaxifin, em bêjin kamu dij kamu, kamuya em bêjin jêrdesta, pir kamu, yanî çoklu kamular dibêjin mesela yên derdorên cuda filan. Lê te ev tişt anî bîra min ez dixwazim yanî xwe mecbûr hîs dikim lê zêde bikim bê kamu tî bê kamu yanî wek ku ji Mehmet Dîcle re ji nivîskar re nivîs û edebiyat bûbe kamu bûbe derfetek karibe derkeve derve min wisa dît